Hello, my people. How are they? Welcome to Bible Gist Nigeria, where we the gist Bible matter for BJ. Yes, so I don't come again with another correct gist, another sweet gist. This now how Baba God take talk say he go rest on the seventh day after he don't use six days uh, create the earth, the heaven, the light, animal, fish, them, and even man. He can talk say make he rest on the seventh day. But me, I dey tell you now say that seventh day so wey baba god say him go rest he no rest o he no rest at all because he still create something so if na your first time for bible gist naija i welcome you specially i greet you three gboza for you gboza gboza gboza so right now make we enter today gist. so for the seventh day na so baba god just cross leg sit down gidigba for him ocheze dey sip him holy zobo small small as him just dey sip na him dey feel himself come dey talk say ah these things wey i don make e make sense all these things wey i don make i really try e make sense na so him come say no much matter i don look everything dey okay make i rest today so na so him come call that day the seventh day so him come call am the sabbath day so na him be that that how the sabbath day take come now wey we dey hear today W- but some people still dey confuse am whether na saturday or sunday but no worry stay tuned watch this video to the end because me i don get the revelation and i go tell una inside this video so stay tuned to the end of this video so baba god come declare public holiday on that seventh day wey he call the sabbath day so he say no work make nobody go work at all at all that day na public holiday as you wake up you baff you eat you rest you worship me you worship baba god na him be the order of the day so as baba god talk am finish na so him stand up for him ocheze waka go inside go rest so as baba god wan go inside go rest na him remember something he come remember say he never tell adam something na him come call am adam show adam say okay baba dey come na so adam near baba god baba god come ask am you don name the animal dem finish he say no you don do all the assignment i i send you to do finish he said no now he come say okay you go continue eh they just you see all these plants dem just dey water them then the animals too make you dey name them the give them sweet sweet name o oh. i no wan hear any any kind of name and adam say twale sir your wish is my command na so baba god come tell am say so as you dey do all those things so every fruit every fruit for this garden make you eat am but you see that tree of good and evil avoid am wetin i talk add and repeat he say make i avoid am baba god come tell am say as you dey av- say make you avoid am like say na village people death you know say when you owe person for village and when you owe person for city e dey different so na so baba god tell am say make him avoid the tree adam come say baba god i don hear you you don give me plenty things na so why this one wey you tell me now i come go put eye for you create me finish i no be bad person and baba god say i believe you so baba god come go inside adam come go back dey water the plants dey name the animals but as him come dey name the animals so him come dey observe something him come dey notice something so adam look him right he see say lion dey waka with lioness Adam look im left, e see elephant dey waka with madam elephant. Something just waka pass im leg, na so im look, na fowl wey dey run dey pursue hen. Na im come sigh, im come say ah ah, na so? Na only me wey no go get babe? na him say i no go gree o even monkey monkey wey tell me say me and am resemble monkey get babe me i no get babe na so adam say i no go gree o at all at all i no go gree o but all this one wey him dey talk so na for inside him mind he go dey talk am dem no born am well make him talk am out make baba god hear because the fear of god the fear of baba god normally dey inside am so dem no born am well make him talk all those things out But Baba God, based on the omnipotent, omniscience, and omnipresence wey him be, all those things wey Adam just dey talk inside him heart, inside him mind, Baba God just dey hear am dey laugh, he just dey hear am dey laugh, say see this my guy, this my guy need companion. Na so Baba God say okay no matter. Na so he come put Adam to one deep sleep like that. This one na pure surgery from heaven wey Baba God wan do so. Na so he put Adam to deep sleep. Adam sleep Baba God come go come comot one rib from Adam body, e come carry am go one corner, come go dey dey mold, dey form another um another image wey go dey like am as a companion for Adam. Baba God come form am finish, come carry am go where Adam dey, come position am there make she just dey wait for am make im wake up. So as Adam wake up, he open eye. He no believe wetin him eye dey see. He clean am well, he clean him eye well, make him confirm say him eye no dey deceive am. As him clean him eye finish, he see am say na woman wey dey near am. Na so he say, hey Baba God, you too much. this one na divine connection baba go how you take know wetin i dey find and baba go tell am say no worry no me put you here no you know how i take form you na me be omnipotent omnipresence and omniscience na me dey run am na baba adam say baba god twale you too much this one na bone of my bone flesh of my flesh for that matter i go call am woman so na so woman take come out so baba god just dey dey observe am and dey dey look at am how body take dey sweet am how body take dey catch am how him just dey jump jump around this woman wey him just give am na so baba god just smile come talk say na so na just like this way man go leave him mama leave him papa come go dey with another woman as husband and wife na so e take finish o no registry nothing nothing divine connection na so e be baba god look them observe them see say ah say their union make sense o e sweet he know say he don do well na so he come say okay no wahala i don try for today even today wey i say make i rest small this boy no allow me rest he just dey momo anyhow just dey talk talk anyhow inside him heart thinking no know say i dey hear am but now i don give am wetin he want no no no wahala again how baba god waka go inside so na so baba god take go rest o for that seventh day even as adam no allow am rest the rest wey he wan rest the way he wan he bin wan rest am but baba god still get chance take get small rest so na so baba god take bring adam and eve inside the garden of eden with all the animals and all the fishes and the fruits and everything wey him don make him observe am see say e dey well e make sense na so baba god take go retire for that day but stay tuned for our next video because you see this garden now wey dey peaceful wey be like say everywhere good everything happen stay tuned for the next video because something go sup inside that garden everywhere go burst and yes about the revelation wey i tell am say i get about the sabbath day come closer ma tell you you see that sabbath day na sunday so on sunday no go work worship god praise god if you go church come back house sleep rest just dey play worship song just dey pray dey just dey pray just dey pray dey worship god just dey tell am thank you for all the things wey he don do all the miracles he don do for you all the blessings. so my people una here we go end today gist i know say this story dey totori as e dey totori me for body too as i say dey bring am for you so abeg no forget to like our videos comment for our comment sections share our videos with your family and friends with your guys abeg na abeg we dey beg una and no forget to subscribe and follow for any platform you dey see this video so abeg subscribe and follow this na bible this naija this na bible wey sabi and so to the next episode You are, god bless you. you are the best of the